baiseke bamwabo nkwane nechitenene chiangete bweri notibekere ebarancho ikame. Ekiagera ekero arwarete buna toigwete chinkuma tarenge naacha nere. Abanto igo bachete nyomba iga aria bakarusia omogaka oye bakamoira nyagitari. Bono ogaika nyagitari nare bagoteta chietiga omororo.
bw'ekamang'uno tari gochia matanga, tari go contribute kende ase abang'ina bande, tari gotoka ande, ere ekero more amatanga, ebe achogete gochia aria. Ekero more amatanga, ebiasara biaye aroche, nonya na ase abanyabiasara abwo baye inche tindi ndochi monto okorwa ogocha komoa pole. Omwancha omorigereria, nigo twaikire ase ekenyoro kia Bosingi Nyaguku, elokesheni ya Boitang'are, esabkaunti ya Sameta, ewodi ya Basi-Boitang'are, ekaunti ya Kisii, Aa, ebikone biabeire aa nebinene, twanyora esemi, twaminyokire twaikire aa oroche abanto baichire gochia aria abande bachiireka. Amatanga arenge aiga y'omogaka Charles Ombui Monari, aa garentetwe igoro, ndero bare komoenia. Rakini rende koreng'ana noroboti twanyora, abamura nigo bacha barema oboina, barema oboina buya, bakora, onde takwaneti kende, omong'ina oye noare, Abana baye nao bare ekiagera omwaka oyio abwate emiaka fifty five. Abana baye nao barenge nyigwete na abanene, abande banyuomire, abande banyuomiro, nabwate mpaka abachukuru. Ekero yaika engaki y'okomobeeka ase embeera, amachuma atirimbokia omobere na esanduki aike inse. Bari maete ekegusii buna kere ekemira, igo kere ng'a ekero oboina bogochakwa, omwana omotangi omonene omomura, nere ogoaka egekamago, gose onye omochokoro kare ororo omonene ase enka eyio, nere ogoaka egekamago. That means ebinto ebi biachagete buya mpaka biaika ekero abekirwe inse. Omonto omotang'ani onye kare moyo koruta amaraba mokaye, bono ekero barangire mokaye arute amaraba, osoa nyomba, oake ekeburi, bwesiekere nyomba. Bono naki twachire komanya ng'aki inki rende agwesiekerera ng'iki yaba. Togokwana tore na abanto iga iga batotebie ng'a ninki kegendererete, ekwaya yarenge aiga yare gotera, fata ero oikire kogenda, lakini rende ntokwane na abanyakenyoro, bateme gotwerera ng'a ninki kiaba. Omochie oyio iga ore maroro, nabo totagete korasoa, torakwane na abanyakenyoro. Bono ekero gwachia goika rituko ria Jumatano, ombuya agakora ki? Akarara. Ekero ararete mosubati oye tachieti komorora. Yaikeire bono, amatango abeire, bwate ominto ochire otosomeire emisa engiya, ekwaya yatengire buya, yaterire amatere amaya, eh. yaikeire omoyo omobere bono, embeera ko yasinye korema, akaba amagena tayoga, en embeera iga ekero amagena arotire kogendeeee yaani iga egosinya, lakini iga yarenge aeeee ing'o ing'ororo. Agwake epa, abamura basinyi korema engoro eywo, yaikeire akorangerwa arute amaraba, bwangire koruta amaraba, yaikeire bono, omosubati oywo bono otamire gochia nyomba, amaraba arutirwe gochia chinyomba igoro. Okobara erio timanyeti ataichogeti gose naki yarenge. Bamura bamwabo na abaiseke bamwabo. Baiseke bamwabo mkwane ne chitenene chiangete bweri nochibekera ebarancho ikame.
Igo bamosugeti bakamosukia buna tata motuku tokobaga chiribu ikomi bakaanga. Bakaegwa mpaka bibitini, bakaanga, Buna naachete iga abwo one, igo nanyorete omong'ina oyio ore iga. Inche naakanirwe akang'ombe, naende ninkorete embeka enyange. Omanyete tiga gokora ogwechache, uuh iga aketigana. Bono, yaya, bono yaikeire, yaikeire bono, omosasiru otu bono iga buna achiire, amang'ana akorekanire iga, omosasiru otu oteire mpaka amache ya egesio, omobere orusigwe enkoro ime naende oirwe nyomba. omobere oire nyomba, naende oira nigwe okore ki? Otindekerwe. Abamura bakorire egasi enkong'u, nki eke bono intwe ntitwanya gokora kende iga omochama, twarere rikwe rikong'u eh, embere aya eh nakwana, bono yaikeire iga, motokonye kerambauti tota torambauti abakungu twachoke gokwa gokwa gokwaire bwoo, riria nonye na emiatano orwee ekenyoro. Goakanirwa chiombe, tiga otoretera riuruche, mpaka abaibori bachire, abairi bachire, aba- abairi bachire nerieta. Amarieta ane iga nkorokwa ng'a Orfa Kerubo, oyorusia Monari, aa nekenyoro kia nyaguku bosingi matongo, bw'omogaka Charles Ombui ore gotugutura ero. Bono otwarorire egekone totanya korora. Anka eye yane nabo are koreturwa ero tarehe kumi na mbili Aramisi aenigwe, lakini twarorire egekone ekenene. Bono ekero aigete nyomba amarogoba akarara, yaikire bono mambia ifaa tochire, twakorire emisa, otosesenirie, otigire amaseseni ase enka eye. Bono yanyarekana ng'a nko nkoenigwe are obekirwe engoro, oikigwe engoro onsi ne chingori. Amaraba anga korutwa, abamura naria bagechigwe, barusia omobere, oirana nyomba ne chingori. Nabo twarerire twakumiri, ntwanya korora aya, nonya nabairi asibaaru,

ase omongwana oito ore korokwa Ombui, oyio obwate emiaka hamsini na tano, ore kwenigwa rero. Nabo emepango yachagete buya, twayechaka buya kabisa, faa toika, kero faa taika, twachaka rende emoroberio emisa yachaka ekwaya yachenchegera kabuya kabisa, yatera, emeroberio yagenderera, korwa agwo ekero emeroberio yagenderera, ekero yachia goika chingaki chi'okogenda kwenigwa, omobere rende fata ogende ase oboina oyosesenie, osesenie oboina buya okora. Ekero akora gosesenia oboina, orangerie amachuma, fata ere osoka orangerie amachuma bono inche moyoyie omobere. Ekero bache koyia omobere, riria baikirie omobere banyobekire, banareire chingori buya igo, rende omobere obekwe engoro ime. Bono barangerie banyobekire engoro ime, barangerie omonyene ng'a omokungu tagocha rende, obeke orute amaraba. Mokungu bwata osieke enyomba, osieke enyomba, machuma ateba ng'a yaya tiga tosoe enyomba tomorusie. Bachia gosoa baiseke bamwabo bateba tari gosoka, ng'ombe taraakanirwe. Bateba rende tagocha ekiagera eng'ombe nero ororo iga iga, tokore amang'ana aywo egere tomanye kogamba. Babwata basieka enyomba korwa nyomba ime, machuma asinywe. ri'ororoche riasoa amachuma ’emincha, bairanie barete omobere, naende banyobeka nyomba. Bono ekero banyobeka nyomba rende, abanto barora basoa gosoka bateba ng'a eke nakio egekone, yaba buna yaba. Korwa iga abwo ekwaya nere yarora ng'a yaya iga yarikire mooro, tiga tosoke gochia aa. Twasoka mpaka ase twachire konyora twarenge ase omochie gete iga nabo twacha ko gotenena, abagaka rende twabatebi rende ng'a mogambe egento eki morore ng'aki mogoyekora. Naende abagaaka baikaransa bagamba, Faina riaroe bakoora ng'a omobere oenigwe. Bono banyorusia naende enyomba, naende banyoreta banyobeke engoro ime. Bono eke negekone ekenene twarorire, totanya korora bosingi gesegi agachagete. Ekiagera omosubati oyo iga bono ekororekana ng'a Oo omogaaka oyoye, natamwanchete, gose yamobegete etaya eye ng'a tamotagete, bono aye naro twarora oyo obosooku etogosaba iga. Baminto, ebinto ebi mwarorire mbibasa kororekana naende ase emechie yaito eria kabere, tokegikerie gekore ki? Geere.
Ase amarieta ngoruku Jane Kerubo, Omare, korwa esenta ya Nyaguku, nde omochairperson ogokonya echairman. Rende ntwache amatanga, abang'ina rende ntwanchete abagaka lakini okora ng'a mong'ina oyo ominto otancheti mogaka oye ase obweng'e. Ekiagera ekero arwarete buna toigwete chinkuma tarenge na acha nere, abanto igo bachete nyomba iga aria bakarusia omogaka oye bakamoira nyagetari. Bono ogaika nyagetari nare bagotatacheti komorora buna toigwete ntomanyeti. Bono rende gaki iga atoeirwe obosoku, obosoku bokong'ana obosoku nabwate abana chinyaroka mbare nyomba, omwana omomura na oyomo abwate, abachukuru natigerwa. Bono rende tokomosabera gose nachie goonchoreri rende nonye ogoonchoreri ko biabeire bimama totana korora. Matanga tana kogenda tana koira roko tana gochi roche bono totantaine ng'aki eke. Kanisa ya monto tari kogenda nomogaaka oye ore obatisetu rende nonye nere obatisetu korwa ase obo ntokomanya lakini ere omonyene etwache okoba omogaaka oye arenge omuya naende arenge omwororo twagokonyora iga abwo onya goseka buya iga agogotebi magokoro na amataiso okoru buya igo eh. Ekwaya yaito igo yacha yatenga aro ntwatenga kamo oranche uuh Igo twagwa, akoba omogaka oyo arenge omuya, rende naintwe twaakire mbuya mono ase ogocha gaiga koratorigereria mwarorire ebi ebikone, ntintwana korora aya iga gese toiboru iga ah ekiamaraba aro ntokomanya nere oramanye ntokomanya ng'a nki kiagera ing'ombe eri ng'a goteba ng'a ne chiombe. Ritani Zipora, gaki ombuya oyo twacha korera rituko ria rero, inche namomanyete amatuko amaye iga arenge omogwechwa bana esukuru aria. arenge ogonkwania buya are gotokwania buya omwororo, buna kwaumerana nere agokwania naende ogosaba ama o yaani anchete ogokwana ng'a gaki, gaki gento gete ntware gokora iga, gaki keri naki kiarenge. Bono nonye twachaga obokong'u obo iga bwacha kobera iga iga, amang'ana twanyorire iga twatebigwe na amange, bwa ekamang'uno ere tari gochia matanga, tari go contribute kende ase abang'ina bande, tari gotoka ande, ere ekero more amatanga, ebi achogete gochia aria. Ekero more amatanga, ebiasara biaye yaroche. Nonya gose abanyabiasara abwo baye inche tindochi monto okorwa ogocha komoa pore. Rende nonya bosike abamwabo bare komoigera buna ng'a ng'akanirwe eng'ombe, naro twakumuna abanakwa ng'a ombuya okoboka atenene ache komorwera eng'ombe, abagaka bamanya gototebia aria, oboremo mbwanache tu kare abwo omong'ina biara ekero arenge moyo, bokaonigwa. eng'ombe ekagorwa, baka omong'ina kamanya kare moyo agateba eng'ombe ekore ki? Egende sobo, buna twaigwa. Bono eng'ombe onye tiyachete sobo, mbono agocha goakanwa naende ata contribute ande kenyoro, nkenyoro ki gegocha gotenena geche komoakanera chiombe? Gaki na obosooku ase abang'ina baminto, twarorire obokong'u obonene, yaani obosooku obonene totanyia korora na rinde ase omong'ina akwange omogaka oye, korwa are ng'a nyagetari, Bagasembeera kwanga komorutera amaraba. Gaki abang'ina baminto, totware chimbu chingiya. Korwa Kurosi mogiti oy'omaisiba ombwinko ase Niana are, otore nogokumia omwana ominto twamorusia Timocheri buya tokamoikia enka eye iga amo omoroberio aye obo buya korwa mambia mpaka bono marogoba. Bono yaikire chinsa echi iga omoruya oye bwango koruta amaraba ime, embere ime ase engencho ng'a takaneiri chiombe. Gaki tokobua nimbe osooku ki obo nonya abairi bacha gotorora ng'aki mbicho ki bakorora gaiga? Tori nobokumi gaki abanto kure mwansi pi. Okumeti, etwasomerwe emisa engiya engiya nomosasiro oito oito, twakora buya igo. Mpaka osesenie embera omwana one ombuya atindoku buya. Yamaeti goika bono riagochi gotugutu, nariabere egekone. ng'a omorugi oye angire koruta amaraba, yagera abamura bagechigu bairanie omobere nyomba, korokwa korwa kare bagosintwa na okorobegwa ebinto binge buna ebi. Amarieta aa nkorokia Margaret Kemto Omonubi, igo onde omoo eadviser y'ekwaya ya Nyaguku Centre. Bono twarorire egento kia ogokumia, egento kia ogokumia naende egekone kegocha kogenda ase abana baito mpaka abachokoro, Ng'a nebipiri nabegoteeba, Inche nare kobasaba iga, abang'ina baminto, na abagaaka baminto moraa, egento eke giakorekana, mobaise kweba naende nigechie gokorekana ase chinka chiaito, totware amasikani, omogaaka oo, na aba buna arabe, nakorentete, mwanyorire abana nere, moe amasikani aye, na ekero akure, tari riria riokomwanga, moanche nonye obokong'u bwarenge ororo, ekero kiamakweri, anchana, orokia amasikani. Mbuya mono.